Siziň bilen, hormatly tomaşaçylar, hormatly eminler, Akyl ýeňişleri telebäsleşiginiň studiýasynda hoş gördük. Köp sag boluň. Eziz watandaşlar, mähriban doganlar, ine görşümiz ýaly, Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi Ýaşlyk teleradioýaýlymy bilen bilelikde taýýarlanyp ýaýlyma ýetirilýän Akyl ýeňişleri, kitaphana ulgamy bilen atly telebäsleşigimiz özüniň saýlama tapgyrlarynyň jemini jemleýär. Ee, Bilşimiz ýaly, e, mundan e, sähel wagt öňre e, bu saýlama tapgyrlarynyň ilkinji sanlaryna başlapdyk. Elbetde, e, Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi ýaşlyk teleraz jaýlary bilen bilelikde taýýarlanýan akyl ýeňişli kitaphana ulgamy bilen e, bilelikdäki e, bäsleşigimize hemaýatkärlik edýän Röwşen aýakgaplary hususy kärhanasy bäsleşigiň başyndan e, toparlara gymmatbahaly sowgatlaryny goýdy. Bäsleşigiň netijelerine görä, bu baýraklar hem-de diplomlar ýokary gurama tarapyndan goýulýar. Bular hem öz eýelerini ýene sanjy wagtlardan tapar. Çünki bu günki gün saýlama tapgyrlarynyň jemleýji sanyna gatnaşyjylar. Çünki bilşimiz ýaly, paýtagtymyz Aşgabat şäherindäki Türkmenistanyň Bazar Amanow adyndaky Döwlet çagalar kitaphanasynyň topary, şeýle-de Maru Şahu jahan ilinden, mukaddes toprakdan Mary welaýat kitaphanalaryndan düzülen toparlyk häzir biz sanjy pursatdan meýdançamyza çagyrarys. Mähriban watandaşlar, ine adatdäki bolşy ýaly bäsleşigimiziň bu sanyny hem ýaş teleradioýaýlymyndan synçylar, şeýle-de Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi tarapyndan ýetirilýän eminler hem häzir gatnaşýar. Olar bilen häzir tanyş bolalyň. Çünki ine Türkmen döwlet medeni institutynda degişli ugur boýunça bilim berýän ýaş, zehinli mugallymlarymyz bar. Emin bolup gatnaşýarlar, çünki ine, bäsleşigiň bu sanyna eminlik etjek ýaş, zehinli mugallymlarymyz Güljan Ataýewa mugallym. Hoş gördük. Şeýle-de Şasenem Myradowa mugallym bar. Hoş gördük, Şasenem mugallym. Bu günki sanda hem siziň eminlik etmegiňizde bäsleşigimiziň saýlama tapgynyň jemi mynasyp jemlener diýip umyt edýäris. Mähriban watandaşlar, ine, Akyl ýeňişleri kitaphana ulgamy bilen atly telebäsleşigimizde hem adatça bolşy ýaly, ýaş synçylarymyz bar. Çünki, ine, wagt hasaplamasyna, akyl ulgamynyň işjeňligine jogapkär synçymyz, şeýle-de toparlaryň gazanýan utuklaryny dessine sanly ulgam arkaly hem-ä bir studiýamyza, şeýle-de, mähriban watandaşlar, Dessine size ýetirýän synçylarymyz bar, olar bilen häzir tanyş bolalyň. Çünki Öwezmyrat Aýdogdyýew, hoş gördük. Şeýle-de Bahargül Haltgulyýewa daglar, ine, synçylyk ederler. Hoş gördük, Bahargül. Mähriban watandaşlar, ine, synçylardyr, eminler bilen häzir tanyş bolduk. Elbetde, Häzirki pursatdan ýa sanjy pursatdan adatça bolşy ýaly biz gatnaşyjy taraplary häzir meýdançamyza çagyraýar. Kimler gatnaşýar? Ýagny haýsy welaýatlar? Umuman olar bara ýaňy tanyş bolduk. Çünki-de Türkmenistanyň Badyr Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasynyň topary şeýle-de Mary welaýat kitaphanaçylaryndan düzülen toparlar meýdança häzir girişer diýdik. Topar agzalary kimler? Olary häzir bileris. Uly şatlyk-şowhun bilen, şowhunly el çarpyşmalar bilen gatnaşyjy taraplar meýdançamyza çagyrýarys. Türkmenistanyň Badyr Amanov adyndaky döwlet çagalar kitaphanasynyň topary, toparyň düzümi Mähri Durdyýewa, Maýsa Atabaýewa, Ogulnur Myradowa, Gülälek Garajaýewa, Bahar Nuryýewa hem-de toparbaşy Leýla Annamyradowa. Leýla hoş gördük. Üstünlik size ýar bolsun. Siziň garşydaş toparyňyz Mary welaýat kitaphanalaryndan düzülen topar. Toparyň düzümi Nursoltan Muhammedowa. Güljahan Işangulyýewa, Gurbanjemal Baýramgeldiýewa, Bägül Orazowa, Ogulnabat Ýagşyýewa hem-de toparbaşy Ejabaý Atagarryýewa. Hoş gördük. Üstünlik size ýar bolsun, mähriban watandaşlar! Toparlar meýdançada. Toparlaryň ikisine hem deň derejede üstünligiň ýar bolmagyny tüýs ýürekden arzuw edýäs. Üstünlik size hemra bolsun. Eziz watandaşlar, hormatly Arkadagymyzyň saýasynda e, bir uly üstünliklere beslenjek täze bir ýylyň başynda Türkmenistan bitaraplygyň mekany ýylynyň başynda ilkinji e, duşuşygymyz bu saýlama tapgyryň jemleýji sany bolar. Gatnaşyjylar, toparbaşylar, topar agzalary, ikiňize hem üstünlikleriň ýar bolmagyny tüýs ýürekden arzuw edýäs. Hem-de häzirki pursatda, ilkinji nobatda, hormatly toparbaşylar, size ýüzlenmek borjum. Leýla Ejebaý. Bäsleşigiň umumy kabul edilen şertleri bar, düzgünnamasy bar. Bular bilen tanyşlygyňyz näderejede? Tanyşlygyňyz barmy? Gaýtalamak wajyplygy barmy? Ejebaý Leýla, bu mintden aňryk islendik aýtjak sözüňiz mikrofona bolsun. Mikrofon ýanyňyzda bolsun. Şeýlelik bilen, häzir biz sanjy pursatdan bäsleşige girişýäs. Uly hormat bilen, öňinçäsi adatça bolşy ýaly, bizde kiçeň rak däp bar. Hormatly eminler hem-de synçylar, bir gutlag sözüňiz bilen size söz nobatyny berýäs. Güljan mugallym, Salam, hormatly bäsleşige gatnaşyjylar! Ylym-bilimiň gözbaşy, paýhaslar ummanynyň jemlenýän ýeri bolan kitaplary halkymyz dürler hazynasyna deňeýär. Bu babatda Gahryman Arkadagymyzyň Türkmenistanyň Beýik Ýüpek ýolunyň ýüregi atly kitabynda şeýle diýýär, Kitap ylmyň miwesi, medeniýetiň gülidir. Kitaplar köp neşir edilse, ylym hem güllär, medeniýedem. Ylym güllese taryhymyz güller, tutuş adamzadyň ykballary, şu günümiz, geljegimiz gülzarlyga öwrüler diýip örän jaýdar belleýär. Pursatdan peýdalanyp şu bäsleşige gatnaşýan toparlara üstünlik arzuw edýän, goý Gahryman Arkadagymyzyňam jany sag bolsun, tutýan tutumly işler hemişe rowaç alsyn! Köp sag boluň.
Akyl geňeşligi TL bäsleşigine bäsleşmäne gelen Türkmenistanyň Bazar Amanow adyndaky döwlet çagalar kitaphanasynyň kitaphanaçylary bilen Mary welaýatynyň kitaphanalaryndan düzülen kitaphanaçylara üstünlik arzuw edýän. Hormatly Prezidentimiziň jany sag, tutumly işler rowaç alsyn. Köp sag boluň.
Arzuwyňyz hasyl bolsun. Öwezmyrat,
Akyl genişligi kitaphana ulgamy ady bilen geçirilýän şu telebäsleşigimize iki topar-da üstünlik arzuw edýäris, çünki Mähme Arkadagymyzyň tagallasy bilen Türkmenistan Bitaraplygyň mekany ýylynda uly işler durmuşa geçirilýär. Elbetde, şu kitaphana ulgamynyň ösdürilmeginde-de ähli işler durmuşa geçirilýär. Çünki Mähriban Arkadagymyz ýaşlaryň okap bilimli bolmagy üçin giň mümkinçilikler döredýär. Ine, şol mümkinçilikleri döredýän ähli ýaşlar bolsa şular ýaly bäsleşiklere gatnaşyp özüniň ukyp-başarnygyny görkezýärler. Biz hem şu pursatda Mähriban Arkadagymyzyň biz üçin döredýän mümkinçiliklerine köp-köp sagbulsun aýdýarys. Hormatly Arkadagymyzyň jany sag, başy dik bolsun, elmydama il bähbidine alyp baran işleri mundan beýläk-de rowaç alsyn! Köp sag boluň.
Arzuwlaryňyz hasyl bolsun! Salam hormatly myhmanlar! Berkarar döwletimiziň bagtyýarlyk döwründe, Türkmenistan Bitaraplygyň mekany ýylynyň ilkinji günlerinde akyl giňişligi kitaphana ulgamy bilen geçirilýän telebäsleşigimizde siziň ähliňizi hoş gördük. Bäsleşigiň şu sanyna gatnaşýan toparlaryň ikisine-de uly üstünlik arzuw edýän. Şeýle-de biz ýaşlara şular ýaly giň mümkinçilikleri döredip berýän Hormatly Gahryman Arkadagymyza köp köp sagbolsun aýdýas. Goý Hormatly Gahryman Arkadagymyzyň jany sag başy dik bolsun. Alyp barýan il ýurt halk bähbitli, döwlet ähmiýetli tutýan tutumly işleri elmydama rowaç alsyn. Köp sag boluň.
Arzularyňyz hasyl bolsun sizede. Işleriňizde, durmuşda diňe üstünlikleriň ýar bolmagyny tüýs ýürekden arzuw edýäs. Ine, hormatly eminler, şeýle-de synçylar tarapyndan gutlag sözlerini-hä eşitdik. Toparlar, Leýla Ejebaý, ýene bir ýola taýynmysyň? Taýyn. Bagşlaýbilýäsmi? Mähriban watandaşlar, Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi Ýaşlyk teleradioýaýlymy bilen bilelikde taýýarlanyp ýaýlyma ýetirilýän Akyl geňişligi, kitaphana ulgamy bilen atly telebäsleşigimiziň saýlama tapgyrlarynyň jemleýji sanyna häzir başlar. Gatnaşyjy taraplar üçin ýetirilýän Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň degişli bölümi tarapyndan ýetirilýän sowalnama häzir girişýär. Gatnaşyjy tarap Türkmenistanyň Bazar Amanow adyndaky Döwlet çagalar kitaphanasy hem-de Mary welaýatynyň kitaphanalaryndan düzülen topar hem-de hasap Nol. Nol. Dogry jogap üçin beriljek utuk görşümiz ýaly bir utuk bolar. Mähriban watanaşlar, şeýlelik bilen sowalnama girişýär. Taraplar taýar. Ilkinji sowal. Üns berýäs. Takyk maglumatlar berler. Öňüňizde ak kagyz galamlaryňyz bar, gerek bolsa belläp alarsyňyz. Kakam gaýdyp geler. Ogul. Taýharly oglan, gizlin ilçi, Laçyn, Takdyr, Toba atly filmleriň režissýory kim? Wagt gitdi. Wagty saklaýas. Leýla, kim jogap berer? Ýaňky beren sowalyňyzyň Kim jogap jogaby. berer?
Men Leýla. Özüňiz jogap berersiňiz, diňleýän Leýla. Özüm jogap berýän.
Ýaňky beren sowalyňyzyň jogaby, awtory, režissýory Halmämmet Kakabaýew. Halmämmet Kakabaýew. Kabul edýän. Näme üçin? Nereden beýle jogap? Bela. Nereden beýle jogap? Ha? Aw. Gördüm, okudum, däme. Ödüm sungat gowy göremsoň. Aha. Gyzyklan yani öz başda. Yo, ine misal üçin käbir sowallara jogap tapylanda bir gyzykly tarapy bar da, nädip tapdyň? Aýdaly misal üçin, ýaňy duşuň öň ýany diýdim ä size, 2 kiň näçe bolar diýip. 2 kiň 4. Ony nädip tapdyň diýilse, men 2-ni 2-ä köpeltdim-de tapdym diýjek. Biziň bilşimiz ýaly, Türkmenistan döwletiniň hemme kitaphanalaryna sungat bölümi bar. Aha.
Medeniýet sungadam her bir medeniýet işgärini özüne çekiji gorda, ondan özbaşdak gyzyklanýas. Okyjylaryň berýän sowallaryny diňe okyjylary kanagatlandyrmak üçin däl, eýsem özümizem özbaşdak bilmeýänlerimizi has içgin öwrenip. Diýmek, biriňe bir zady öwretjek bolsaň, ilkinji nobatda özüň öwren. Özüň öwrenmeli, özüň bilmeli. Gowy pikir.
Pikir gowy. Netije? Jogap gowumyka? Jogabyň gowy. Hasap açyk. Gutlaýan Leýla. 1-0. Berekella. Köp sag boluň. Dowam edýäs. Sowal. Zehin sowaly bolar. Üns berýär. Agajyň ýaşy nädip anyklanylýar? Agajyň, bagyň, düşündik, agajyň ýaşy nädip anyklanýar? Wagt gidýär. Siz häzir garaşarsyňyz. Beýläk pikirlenmegem dowam edýär.

Kim jogap berer, Leýla? Leýla, kim jogap berer?
Özüm jogap bermekçi. Diňleýän. Eý, ýalňyşmaýan bolsam, şu agajyň ýaşy, şu agajyň töňňesi bar, şu ösýän esasy bölegi. Onuň. Hem şoň daşky gatlagynyň.
Diňleýän, aýdyberiň. Şu daşky gatlagynyň. Ümsümligi berjaý edýär.
Çyzygy bolýam näm şeýle agajyň daşyndaky jaýryk çyzyklary hemem şo töňňesine görä kesgitlenýändä biziň pikirimiz.
Gutarnjy aňyr şol. Gutarnjy aňyr şol. Kabul edýäs. Netije kanagatlanamok. Üç göçürüm. Galan wagty bermezlik şerti bilen Ejabaý size häzir jogap bermäge mümkinçilik berýär.
Şu sowala men özüm jogap bermekçi. Diňleýän ejaý.
Agajyň ýaşy agajyň gatlaklaryndan kesgitlenilýär. Şol agaç ösende her ýaşynda bir gatlak emele gelýär. Ol Leýlaň jogaby dälmi? Utanjaňyz şol. Hawa.
Kabul edýän. Netije? Ýok. Bu jogap hem ýalňyş. Galanyny eminler aýdaýsyn. Nähili görýäňiz? Men-ä ýalňyş diýip kabul etdim. Ýalňyş gerek? Ýalňyş.
Töňňesinden. Güljaman, ýalňyş-a? Şo töňňesinden tegelegini tanap bilnede. Aw. Içinden kesilensoň.
Muny men jogap soramadym, netijäni soradym. Ýalňyş garap. Häzir, indi bu sowalyň jogaby arda girişmezden öň inçäsi bäsleşigiň şerti bar. Çünki Düzgünnama laýyklykda Full Start, Full Start alan toparyň ýakýançy agzasy meýdançany boşadýar. Muny hem bilýäňiz. Eger Leýla ýa eminler garşylyk bildirmese, alyp baryjy hökmünde diňe teklip edip bilýän. Topar adatly meýdançasynda galsyn. Ýa-da aýyrýas. Gidýärmi? Iki agyz sözüňiz ýetik, Gal. şerti saklaly diýseňiz maňa ýetik, ha? Gal. Galsynmy? Gal ya. Dogam edýär. Ejebaý doly düzüm üzre dogam edýär. Berekella. Hasap 1-0 ýygyna dur. Eee, Indiki dogry jogap üçin iki utuk alarsyňyz. Dogry jogaby berjek barmy tomaşaçylar? Eminler ujundan aýtdyň dogry jogaby. Jemläýmek galdy ony. Aýtjakmy? Örän çalt. Türkmen döwlet medeniýet institutynyň kitaphanaçylyk fakultetiniň ikinji ýyl talyby Ýalçymaýewa Selbi. Selbi jogabyňyz.
Soragyň jogaby, şol agajyň näçe ýaşan ýaşyny anyklamak üçin agajyň töňňesi kesilýär. Şo kesilen ýerinde halkajyklar peýda bolýar. Şol halkajyklaryň sanyna görä şol agajyň näçe ýaşanyny anyklap bolýar. Takyk, çört gezek jogap. Zehin, zehin sowal-la bu. Siz diýeňizde iki tarap hem diýeňizde göz öňe gelen zat agajyň daşyndaky halkalar diýdiňiz. Daşyndan peýda bolýar diýdim. Daşyndan däl, eýsem ol kesilenden soňra töňňäniň ýokarsyndan seredeňde halkalar sanalýar. Düşündirip bildimmi? Ine-de dogry jogap. Dowam ederis. Öňümizde duran sowal üçin beriljek utuk iki utuk. Beriljek sowalyň özi juda bir kyn däl. Ýöne Folstarda düşäýmäň. Eger siz düşseňiz eje aýalyk galarmy? Belli däl, dogry däl. Onuň üçin seresap bolmaly. Sowal. Halypa şahyrlarymyz bar. Siz kitaphanaçylar, olaryň ählijesini biläýmeli, bilýänsiňizem. Diýmek, indiki okaljak setirler kime degişli diýen sowaly bermekligiň özi ýerliksiz bolardy. Çünki Kerim Gurbannepesowyň meşhur setirlerinden men iki setiri okajak, galan iki setirini jemläp berersiňiz. Düşündikmi? Sowal. Şahyr Kerim Gurbannepesowyň Diýdiler goşgy setirlerini, goşgusyndan şeýle setirler bar. Çaga kak, Aglamak utanç diýdiler. Jahyl kak, Allamak utanç diýdiler. Dowamy siz aýdarsyňyz. Wagt gitdi. Ejebaý. Iki bir edäýjekmi? Şeýdip endik etdik aglamazlyga, şeýdip endik etdik allamazlyga.
Sag bol. Çaga kak, aglamak utanç diýdiler. Jahyl kak, Aglamak utanç diýdiler, Ejebaý.
Şeýdip, endik etdik, aglamazlyga, şeýdip, endik etdik, aglamazlyga. Şeýdip hem iki tuguňyzy aldyňyz, gutlaýarys. Köp sag boluň. Hasap, iki, bir. Sowal. Türkmen halkynyň aňyna ornan ilkinji ýaňlar, ýagny aýtgylar haýsylar? Türkmen halkynyň aňyna ornan ilkinji ýaňlar, ýagny aýtgylar. Haýsylar? Wagt gitdi. Diňleýän eje bar. Birinji sekund. Dogry bolsa utuňyzy alarsyňyz, ýalňyş bolsa oýunçyňyz meýdançany boşadar. Diňleýän. Kim jogap berýär? Eje baý.
Hüwdüler. Kim jogap berýär? Özüm jogap berýän şu sowala.
Olam
Hüwdüler.
kabul edýär. Türkmen halkynyň aňyna ornan ilkinji ýaň, ýaňlar, sözler, ene, hüwdüsidir. Netije, üç bir. Köp sag boluň. Dowam edýäs. Sowal. Ýer ýüzünde bar bolan ähli janly maddalaryň ewolýusion ösüşiniň iň ýokary basgançagynda näme durýar? Ýer ýüzünde bar bolan ähli janly maddalaryň ewolýusion ösüşiniň iň ýokary basgançagynda näme durýar? Wagt gidýär. Wagt akýar. Leýla.
Özüm jogap berýän iň ýokarsynda adam durýa.
Leýla näme diýdiňiz? Adam.
Bu siziň jogabyňyz. Kabul edýän. Leýla. Charles Darwin okapmy? Ya onun aýdylmaýan bu. Ha? E garaz adam şol. Başga teswir yok. Şeýlem. Netije elbetde dogry. 3 2. Berekella. Köp sag boluň. Dowam edýär. Taraplar, barşyňyz erbet däl. Emma käbir zatlary ýatlatmak isleýän. Çünki haýsy bir tarap e, Ýedinji utugyny alan wagty dessine oýun tamamlanýar. Häzir barşyňyz gowy, çekeleşikli barýarsyňyz. On sowal tapyryň, ählisi hem oýnalarmyka diýip umyt edýän. Sowal. Halk Il arasynda Çuwal bagşy diýip tanalýan bagşy kim we haýsy welaýatda ýaşap geçipdir? Wagt gitdi. Ümsümligi berjaý edýäs. Leýla.
Bu sowalyň jogabyny Maýsa jogap berýär. Maýsa diňleýär.
Il arasynda Çuwal bagşy diýip tanalýan bagşy Magtymguly Garlyýew.
Ol nirde ýaşap geçipdir? Ümsümligi berjaý edýär. Ümsümligi berjaý edýär.
Edil takyk nirde ýaşap geçen bilemok, ýöne şo Magtymguly Garlyýew.
Kabul edýär. Netije. Beýle ýagdaý üçin Häzir wagt bermezlik şerti bilen Ejebaýa gezegi geçirýäs. Eger takyklap berse, onda utugy hiç kim almaz. Eger takyklap bilmese, utugyny Leýla Maýsa siziň toparyňyz alar. Ejebaý barmy sizde jogap? Ümsümligi berjaý edýäs beýlekilerimiz. Ejebaý, kim jogap berýär? Dessine aýtmaňyz haýyşt edýän. Ejebaý, sanamaga mejbur edýäňiz. Bir. Iki. Daşoguz welaýaty.
Üç.
Meň pikirimçe. Köp sag boluň. Käbir şertleri bar. Çünki myhman diýdik. Arady käbir üns bermelerini ünsden düşürdik üns bermezliklerini. Çünki, hökmany suratda, düzgünnama laýyklykda toparyň toparbaşysy kimiň jogap berýändigini yglan etmeli. Siz şu çaka çenli jogaplaryňyzyň hiçisini yglan etmediňiz. Hatda, özüň jogap berýän bolsaň, özüň jogap berýän diýip aýtmaly. Kä şertleri bozýarsyňyz. Dogry, Daşoguz welaýatynda. Ýöne, bu jogabyňyzy men kabul edip bilemok. Indikileriňize berk boluň. Hasap. Deňe deň. Gutlaýan. Köp sag boluň. Dowam edýär. Sowal. Zöhre Tahyr operasynda Zöhranyň keşbini ilkinji bolup janlandyran opera aýdymçysy. Zöhre Tahyr operasynda Zöhranyň keşbini ilkinji bolup janlandyran opera aýdymçysy kim? Wagt gitdi. Ejabaý. Şu sowala biziň toparymyzdan Bägül jogap berýär. Bägül diňleýän.
Türkmenistanyň Gahrymany Maýa Kulyýewa çykyş etýär. Ýerine ýetirýär. Ilkinji bolup ýerine ýetirýär şol. Hawa. Kabul edýän. Leýla lalaçýaňyzmy? Hä? Ýetişmediňiz, ýöne bilýärdiňiz, şeýlemi? Netije? Hasap? Hasap 400. Berekella. Sowal. Sowal tapgyryň göwrümi bar. Gerek bolsa belläp alyň. Gadym döwürlerde çopanlar täze bolan guzyny goramak maksady bilen enesinden aýra saklamak üçin çuňlugy ýarym metr, ini, boýy iki metr bolan çukur gazyp, şonda saklapdyrlar. Şony näme diýip atlandyrypdyrlar? Wagt gitdi.

Jogap ýok hiç bir tarapda. Sowal. Zehin sowaly. Diňe zenan maşgalalar bar ahyryn. Emma içiňizde gyzyklanýanlaryňyz bar bolmagy ahmal. Awtologlar bilen gyzyklanýaňyzmy? Ha? Bar gerek şeýle pikirler. Onda e, brendler bar. Awtolog brendleri bar. Mysal üçin haýsylar? BMW, Mercedes, Mercedes. O, Toyota, Corona diýip otyr. Corona da Toyota. O. Şolar bar. Garadynda şolaryň iň bir e, meşgury bar. Olam Mercedes. Ady nirden gelip çykypdyr diýsem-ä, ol gyzynyň ady. Dörediji, esaslandyryjynyň gyzynyň ady Mersedes. A onuň nyşany, nyşanynyňam berýän manysy nämeka? Wagyt gitdi. Şeýle. Wah, taklaýar. Leýla ýeňjekmi? Biziň toparymyzdan Mähir jogap berýär. Mähri diňleýän.
Nyşan nämäni aňladýar? Şo. Anyk jogap berseňiz gyzykly bordy da. Nyşana şo maharpy aňlatýa. Maharpy aňladýa, Mersedesiň baş harpyny aňladýa. Şol adynyň baş harpy nyşan kadýa. Şolam siziň jogabyňyz. Haw.
Şeýlem.
Haw. Teredi. Kabul. Emma nirde gördüň mahatda? Mahat ýanyp boldy. Ýaşyň. Haldyradan mahal gödüňi. Netije? Yok, maharp del. Ir begenýän bolaýma. Galan wagtyňy dolanjakmy oňa? Ejebaý. Galan wagtyňy dolanýaňyzmy? Jogap berýän ýakyn. Yşky ýakyn. Şu düwmä basyň. Indi jogaby kim berýär?
Şu soragyň jogabyny, jogabyny Nur Soltan berýär. Nur Soltan.
Meň pikirimçe şu Ýer, suw, howa diýip bir ýerde okadym. Anyk bilemok, ýöne şeýlemka diýip pikir etýän. Kabul edýän. Takyk.
Janköýerleriňiz otyr öýdýän o taýda. Tanaýaňyzmy oralary? Ha? Şeýlemi? Gaýtalaň, näme diýdiňiz?
Asman, ýer, howa. Şeýle diýip pikir etýän, toşna bilemok.
Nursoltan. Kabul edilenden soňra jogaňyzy üýtgedäýdiňizmi ýa göwnümemi? Ilki ýer, suw, howa diýdim. Ýalňyşdym. Ýalňyşdyňyzmy başda? Ha, o ýalňyşdym. Soňam dogryny aýtdym diýýäň. Ýok, aljyradym da. Şeýlemi?
Kä halatlarda Gyzykly pursat bolýar-da, nähili ýetirjegimi bilemok. Aljyraňly ýagdaýlar bolýar. Mysal üçin, akyl ýeňişligi, telebäsleşigi talyp ýaşlar bilen 2018-nji ýyl boýunça jemi jemlände finalda. Final final öňütdäki tapgyrda Eseniň topary bilen Bagtyýaryň topary duşýar, ýagny Daşoguzyň topary bilen Aşgabadyň topary duşýar. Şonda şeýle sowal boldy. Çaga enesiniň berip bilmeýän zady, emma diňe atasynyň berip bilýän zady näme diýip sowal boldy. Şonda Serdar ýalňyş mäňizim 2018-nji ýylda şol jogap berdi. Ýagny derrew wagt sakladylar. Hem-de iň soňky şuny ýaly jemleýji sowal-da. Içiňize ýakýanmy? Ýöne biliň, jemleýji sowal-da, onda olam Alla danym derrew wagt saklady, derrewem jogap berdi-de, Serdar aýtdy, familiýa diýipdi. Gördüňizmi? Gördüňizmi şony? Gördüňizmi şony? Familiýa diýip goýardy. Ýöne ol ýalňyşdy. Ol ýalňyşdy. Aljyrady. Ýöne ol bilýärdi. Şeýdip, onuň hem olara mümkinçilik geçse, seň toparyna ol bir el çarpýarlar-da. Atasynyň adydy. Hawa. Atasynyň adyny Eseniň topary jogap beripdi. Indi e, şoňa meňzeş bir ýagdaý boldy da. Nur Soltan hem alag atdy-da, ýer, suw, howa diýdi. Häzir boýun alyp otyr, ýalňyşdym diýýär. Emma netije men şeýle bir zat aýtjak. Nur Soltan, ýalňyşanyňyz size peýda berdi. Üç sany tebigy hadysany, ýeri, suwy, howany, aňladýar. Munuň bilen hem bäsleşigimiziň saýlama tapgyry jemlenýär. Mähriban watandaşlar, ine görşüňiz ýaly, Akyl ýygyş we kitaphana ulgamy bilen bäsleşigiň özüniň saýlama tapgyrlarynyň jemleýji sanyny Ejebaýyň topary bilen, ýagny Mary welaýatynyň kitaphanaçylaryndan düzülen toparyň ýeňişi bilen jemleýär. Mähriban watandaşlar eger laýyk bir hepdeden Akyl geňeşligi kitaphana ulgamynyň indi kitaplarynyň ilkinji sanyny görjek. Häzirlikçe ähli janly dünýä okaryn arzuw edýär. Hormatly Arkadagymyzyň saýasynda elmydama bir bagtdan paýly, syladan serpaýly bolup ýaşamagyňyzy, Tüýs ýürekden arzuw edýäs, şeýle islegler bilen hem Türkmenistanyň Medeniýet ministrligi Ýaşlyk teleradioýuny bilen hem-de Röwşen aýakgaplaryň hukuk kärhanasynyň hemaýatkärlik edýän Akyl ýygyşdygy, kitaphana ulgamy bilen atly telebäsleşigimiziň saýlama tapgyrlaryny umumy geçirip gutarýas. Ýene ýakyn günlerde bäsleşigimiziň iňki sanlaryna görüşýäs. Ýa-da hoş sag boluň, hoş garaşyň.